Yoo nuti furmaatee bakka sanii baaf isin baasu baattan isin hundinu Bahaari qabii, Ballo qabii, Nasru qabii, Jawaada qabii, Walaa Golocha qabii isin hanga kun wajjin deemtanii yoo baasuu baattan namaa mitii waanuma ifiin dhiira ifiin jettanuu hin qabdan jechuu. Akka nama tokkotti illee taniin isaanii dhaama. Nasrutti bilbileetiin koballee hin yaa'inaa jeeni Nasru wajjiin haasawee kaameraa kanallee kaayyadhe. Kobaa hin yaa'inaadha. Kobaa hin deeminaadha. Namallee idaaddaadha anaa fi Jawaadee nunu hundinu nama idaannee jirra kobaa hin jirru. Takka hin yaadinaa nama idaannee jirra. Iccitii teessanillee if dura gad hin baasinaa. Kunoo haala kanatti osoo deemanii Baharilleen tumamee. Wanni nin ammaan tana dubbadhulleen Bahar keenyatillee Rabbi si haa aafiyu, Rabbi si cinaa haa dhaabbatu. Wanni ati tumamteefilleen obboleettii tee barbaadaaf baatee obboleettiin obboleetti wajji yoo dhalatan bichaa miti. Wallaahi anii garaan na dhukkubee wallaahi booyichaa jaadeen booyisan hodduu wallaahi waan hin jee isiniibsu hin qabu. Mana kiyya keessa booye booye video san giseen arku garaan na laalatee wallahi ammallee waanin ol beeheef hin qaba. Assalaamu aleykum waraamatullaahi wabarakaatu daawwattootaaf hordoftoota kiyya ani fayyaan qaba isinoo fayyaa qabdanii. Alhamdulillah furmaatee hafuura akkuma dhageenyee nutilleen gammanne kanatti isinilleen gammannee jirra laakii ga

Hii wallahi anii garaan na dhukkubee wallahi boo'ichaa jaateen boo'e san hodduu wallahi waanin jee isin ibsu hin qabu mana kiyya keessa boo'ee boo'ee viidiyoo san giseen arku garaan na laalatee wallahi ammallee waanin ol ba'eef hin qaba maaliif ol baatillee wanaan jettan viidiyoo gaa baranii gad lakkisanii maaliif ummanni diinni san furmaatee harkaa qabanii wallahi furmaateen inshaa Allah ni baatii mini baatii furmaatee jechuun ana jechuudha ana jechuun furmaatee jechuudha ni baatii mini baatii gad miillaa baasuuf taa'anii ammoo taniin isaanii dhaaman akka nama tokkottillee taniin isaanii dhaam nasrutti bilbileetiin koballee yaa'iin ajeeni nasruu wajjiin haasawee kaameraa kanallee kaayyadhee nasruu fi jawaadiinis wajjiin deemanii osoo isaan hundinuu walitti naa idaamanii deeman hodduu bareedaadha namni gantumaan nama firraa dhorka namni qoba qobaa yaa deemu kun hiyyeessa namni qobaa yoo deeme qilleensinuu illaa nama seenaa adawwiin isaan ganuma haasinniif ummanni gartee kaayiluun isaan ganuma takka isaan hubatanii Nasruu fi Jawaadeen wajjiin deeman, ummanni kaanis sadeenis hoggu kophaa wajji deeman, kunoo haala kanatti osoo deemanii Bahaarilleen tumamee. Wanni nin ammaan tana dubbadhelleen Bahaar keenyatilleen Rabbi si haa aafiyu, Rabbi si cinaa haa dhaabbatu. Wanni ati tumamteefilleen obboleeytii tee barbaadaaf baatee, obboleeytiin obboleeytii wajji dhalatan bichaa miti. Wanni ati baateef sababaa furmaateeti. Furmaatee saniin Rabbi isin haa gammachiisu. Roorroo isin irra tumamtanii, irra laalattanii, irra waa meeqa agartanii, inshaa Allaahu ta'aalaa Rabbiin obboleeyyi teessan isin haa gammachiisuun isiniin ja'a. Achumaan viidiyoo tiyya yoo agarte illee obboleessa kiyya Rabbiin kaaliin si cinaa haa dhaabbatu du'aa'umaan sii godha baar keenya baar Sufiyaans Rabbiin si haa aafiyu. Anilleen viidiyoo irraan arke viidiyoon arke sanillee gololche isaa akhimas geesseen arke gololchallee namuutu bal'oo hojii galatoomaa isaan hundi isin hundinuu isin hundi naa galatoomaa naa jiraadhaadha. Nasruu fi Jawaadee koo irra kophaa yaa'uu sanillee if hin qabaadaa, wal hin yaadaa, wal hin barbaadaa, iccitii teessanillee if dura gad hin baasinaa, if dura hin baasinaadaa, yaa obboleeyyan kiyya Rabbiin isin cinaa haa dhaabbatu. Ani commentii isin keessan hordoftoota kiyya, hordoftoota Nasruu gola aartii Oromoodha. Commentii isin achirra keessaniin arkee wanni isin dhibde san anilleen akkasuma na dhibdee jirti. Ani hodduun dhibamee jira. Rakkoon rakkumaa biyya ambaa kana jiraachuu daddabne. Biyya ambaa jechuun biitti ambaa biyyuma ambaati. Duraanuu Hacaaluun fixee obboleeyyan kiyya. Wallahi wabillahi inni achii booya ana asii dasii narra maraattee mataa na ogusu jirti jireenya keessa jiru takka waan hin beekee isin himuun qabu amma viidiyoo illee as baasuu dhiiseetiin jiraa ifimaaf yoon isin tas bahe malee wallahi ta namaa keessa illee hin jirtu tiyya tana itti dhiiseetiin ta furmaateedhaatiif kunoo abbaan mana kiyyaa nasruun bahee ala jira imal taa'ee kunoo bira jira jawaadee bira jira

if dura baytee video maranii maxxansa yoo iccitii isaan dhisaa haasawa isaanii isaan ka dhagaan taate ummanni kaayinni ummanni murjimni ummanni naasuu fi diinaa millaa namaa hin qabne san ummanni wasakni ummanni arra furmaatee qabee harkaa qabu san yoo bakka jijjiirratan jeetiin shakkiin na keessa jirti ummanni san naasulleen qaban diinallee ummataa miti jechuudha maali ummata akkasii rabbiin nan garsiifne kaa arra furmaatee qabee harkaa qabu san diina gurraachaan jahaa jechuudha ummata kaayinoota Ummataa bitachuu san wasaka ilmaan ilmaan haadhaa fi abbaan kabajaan hin guddifatin ilmaan ilmaan barandara barandaa gubbaa guddata jechuudha ummanni san. Arran tana lala aadaa qabanii akkas godhuun hedduu ulfaattee arra asii abbaa mana siidaa asii boochisanii eh, wallaahi jawaadii asii siksik godhanii boochisanii shaallaa irra aanuu ta'anii immoo anillee waliin na shakkisiise fiidiyoo isaan maraniif dura ol baasan san harkanii yoo bakka jijjiiratan jechuun na shakkisiise sanillee bilbilee nasrutti himeetiin jira ammallee yoo fiidiyoo tiitan agartan gamtaa wajji deema Namni ka bakka takka bishaanuu ka bakka takka yaa'ul bakka takka wajjiin ura jaani gamtaan wal ga'a isin hundi bakka takka deemaadha hiccitii teessanilee dura hin baasinaadha ishaa Allah ni arkanna furmaata irra aanuu teenya ishaa Allah irra aanna yoo nuti furmaatee bakka sanii baaf isin baasu baattan isinummaanu waan namoommina qabdanu isin hin jawuu jechuudha isin hundinu walaa golocha qabii bahaari qabii ballo qabii nasru qabii jawaada qabii isin hanga kun wajjiin deemtan yoo baasu baattan namaa miti waanuma dhiira fin jettan kun qabdan jechuudha Arra isaan san irra aantanii akkana caccabsitanii bakka isii furmaata itti hidhan sanitti ummata san hiitanii furmaata ibaa suura qabdan jechuu bakka sanii. Tanaafuu hordoftoota kiyya wallaahi anilleen akkuma isin yaaddoytanitti yaaddee jira. Anilleen kommentii keessan hedduun golaartii Oromoo harkatti harkee jira harkee jira. Wallaahi ofilla jiraadhaan isiniin ja'a ulfaadhaadha wallaahi du'aa umateessan. Ormaan Oromoo kan kaabaa kan kibbaa kan dhiyaa kan muslimaa kan waaqeeffataa kan kiristaanaa hundi keessan nu cinaa dhaabbadhaa du'aa inuu godhaadha Yaman kun odduu jajjabaatee jira. Haalli Yaman keessa jiru ni ulfaata. Waanin jee isinii himullee hin qabu jechaan na hanqata. Saniifuu yaa obboleeyyan kiyya Rabbi nu cinaa haa jiraatu. Kunoo anis mana keessaa silaa arra ta furmaatee san deemtee wajjiin akka nam tokko wallahi akka dhalaa tetti dhiira san caalaa jabaadhee wajjiin barbaadu ana. Laakiin akkaan hin baanes kunoo mana kana keessaayis anis ta kophaa harkaa na qaba. Dasiin kunoo haala keessa hin jirreen na jirti. Dasiin na maraachitee ifiifillee jirutti hin jirtu. Tanamaa keessaa baatee jirti. Wallaahi wabillaahi darsa kun narraa nafuu ijoollee na jala tumti. Madar dabtara ijoollee. Yoo narra dabtara ijoollee bite borus dabtaruma ijoolleetiin bita. Dabtarri ijoollee shaanxaa keessan naa nafuu ni cirti. Qalama ijoollee ni caccabsiti. Wallaahi miilallee harkallee nasruu narraa hidhee kute. Namni inni na bira dhiisallee rakkoo beektan ga. Obboleeyyan kiyya wallaahi wabillaahi hannuma saniifi jaarsumessii saniifi taajura na bira dhiisee Harkaa firraa hiitii waan jinnii wajji hiikaan saan beeynu kaidaa bitten goraniituma kaa waan kanaa irraa hiikaa tomuhaa balleessitu ittiin lafaa kaa tomuhaa cabsitu ittiin lafaa kaa halkan faana hafuun raftuu inumaa akka kalee fi kale xiqqo shilimni irraa hitte malee halkan akkattiin taa'aa gubbaa bulaa jechuudha hirriibni hin jiru akkattiin isii tana eegaa nama hin rafne akka biraa nama sammuun tuqamte kan rafne mee eessaa biraa hirriibna fudhatattanii yaadda yaa ilmaan oromoodha akkattiin gubbaa taa'aa bula wallaahi ani sii fi ilmaan karaa saddeeguu dadhabee mana kana keessattis kafettiin jira asin lubbuun keessa jira nagaltee jirti Hordoftoota kiyya yaa ilmaan oromoodha isin hundinuu du'aa'ii naa godhaa du'aa'uma bichaan isin irraa barbaada akkasuma furmaata teenyallee rabbiin haa baasa obboleetii tiyya sanillee du'aa'ii naa godhaadha ishaa Allaahu rabbiin kaalinni ummata nasruu fi ijoollee wajji jirtu tanaa daawwattoota kiyya du'aa'iin oromoodha balallee namarraa qabdi du'aa'iin teessanillee ilmaan oromoodha du'aa'iin teessan waa meeqa cuftii waa meeqaan irratti harkee jira anilleeni akkasuma gaa nasruu fi balloo fi bahaarii fi Hunda saanii ka ka gololchaa jawaa deedha ishaa Allah isaa malallee ilmaan oromoo ka maqaa saanii ka maqaan saanii hin himamin ilmaan oromoo kanin amma isini haasawe kana male warri maqaan saanii hin himamin hodduudha ilmaan oromoo hodduu wajji barbaada faca'ee jira isaan hundaa'u rabbiin kaanini cinaa dhaabbatee humnatti godhee irra aa'aansuu abshiir abshiir duraanu Dhugaan ni qallataa jaan kijibaa kijibaan namni karaan dabru ishaa Allah isaan warra dhugaadhaan deemu rabbiin irraa aansu jaa du'aa'ii naa godhaadha furmaata isan rabbi achii naa haa baasu jaa du'aa'ii naa godhaadha daawwattoota kiyya anilleen irra nasruttiin bilbilee jira hogguun nasru bilbileetiin gaa nasru kobaan yaa'inaadha kobaan deeminaadha namallee idaaddaadha annaan anaa fi jawaadeenu nu hundinu nama idaannee jirra kobaan jirru

gammachuudha wallahi hordoftoota kiyya waan biraa takkan fedhu ta'uma dasiitii fi tafurmaatee san bicha du'aa'ii naa godha obboleeyyan kiyya tayaman tun afaan nu jijjiirattee jirti rabbiin nagaa nu haa godhu du'aa'ii naa godhaadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattoota